Zimiendla la! Oj! Tia broccoli yo nandziha. Tia xichiki xa tichi. Ku vuriwa yini hi xirhambana lexi humaka exikepeni? Ew, a ndzi swi lavi. I nkarhi wa ntlhontlho lowuntshwa wa swakudya.
Y mañana utaswi lava. Ntirhowa wena wo sungula i kheke. Hana ndzi rindzile. Swi sasekile sese. Swa pfumela. Tsandza wa hlayi. Hinkwaswo swi herile eka chef. Hmm, creme ya cheese yo tsakisa. Yi faneleke swinene eka ntiyiso wa mina lowuntshwa wa swakudya. Ndzi ta totela swilayisi hinkwaswo hi khremu hi ku olova naswona ndzi ta tirhisa spatula ku yi nyika xivumbeko xo hlawuleka swinene. Yi ta va kheke ra nkwangulatilo leri ndzi nga ta ri xavisa hi khremu yo nandziha ya Skittles. Rindza swona hi leyi sutukesi ya mina yo hlawuleka. Ndzi na hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka. Oh, ku fana na swiwitsi swa mina.
Hi swona leswi. I ntiyiso wa vutshila. Loko ndzi baka makhekhe, ndzi titwa ndzi ri mutshila loyi a tumbuluxaka misava leyintshwa. Nkwangulatilo lowu wo hlamarisa wu kayivela mapapa ya rhemu na timhlovo timbirhi to tsaka. Voila! Xefu le ntirhweni. Swo hlamarisa, ndza swi tiva. Naswona ndzi ta tiendlela kheke ra mina ra xivumbeko xa mbilu ndzi ri khavisa hi Kit Kats. Hikuva n'wana wa swi rhandza swinene. A hi swi vekeni ematlhelo hinkwawo. Kambe sweswo a swi ringananga. Hi lava swivitsi swo tala swa ririmi ra mina ro tsokombela, Maltesers na Skittles. Kokwana u endla kahle swinene naswona yi lowu ntiyiso wa mina. A swi languteki kahle. U nga vileli, a ndzi si heta. Ku endla vukhavisi byo saseka, ndzi lava filimi na swivitsi swo tala hi laha swi nga kotekaka ha kona. Ko sungula, Ndzi ta nokisa chocolate exitshwixi ka mina lesikulu. Yuhu! Naswona sweswi ndzi ta chela swisaka swa wasasi. Swi ta languteka swi sasekile swinene eka kheke ra mina. Xana hinkwavo va lunyekile? Ndzi pfumeleleni ndzi tivisa muhluri wa nkarhi lowu taka eka nyingiso wa n'wina.

kheke ra kokwana ri nandziha yi laha ku fanaka a hi ri ringeteni wow ndzi rhandza chokolete swinene khensa kokwana swa tsakisa o oh, ku voneka ku ri na swo karhi xi oxeke hi kheke leri a ndzi nantswi nantso wa rona naswona muhluri i kokwana
Vamanana, hinan klonchlo.
Nzi kombela, unzi angela pasta. Well, lo intiro otsakisa.
Swatwala. Ndzi swi kumile. Leswi hi faneleke ku swi endla ntsena hi ku virisa tinoodle naswona hi swona. Naswona ndzi ta hlalela ti-tiktok sweswi.
Ndzi ta virisa pasta na. Oh, tisoseji ta n'wana wa mina loyi ndzi mu rhandzaka. Hey!
Swa tsokombela swinene kokwana. Ndzi pfumelele ndzi ku angarha naswona ndzi nantswa soseji hi nkarhi lowu fanaka. In nkarhi wa ku virisa tisoseji ematini lama vilaka. Oh, hi ku hi yin'wana? Ha! Hi swana sweswo! Ku hlula ntlhontlho, u fanele ku hlamarisa n'wana hi xiboho lexi nga rindzeriwangiki. Tinudul ta ntolovelo a ti nge ti ri laha. Xisweswo ndzi ta tiendlela ta mina hi matandza, masi na ufu, naswona a ndzi nge rivali ku chela daka eka daka ra ufu. Pinki muhlovo wa yena lowu a wu rhandzaka swinene. Sweswi chela daka ra ufu eka bodlhela ro hlawuleka. Aha! Hinkwaswo swi famba yi ku landza kungu. Swo saseka, a hi sunguleni ntirho. Oh, vuxongi, languta tinoodle ta chef. Wow! Ina, Tinudul ta mina leti nchwatierile naswona ti nwela kahle, ku kayivela ntsena sirapu yo tsokombela. Marmalade Bears. Well, na switsi swin'wana. Ku hetiseka. Oh, u hlamarisa. Spaghetti ya mina yi herile. Languta tisoseji teto ti fana na ti-octopus. Oh, oh, ndzilo! Oh, e-e! Hi kwihi xichimi xa hina xa ndzilo?
Oh, ku na ku vula yo tala swinene. Oh, e-e. Ti-noodle ta mina hinkwato ti tshurile. Hi manyana. Ku na ntlhontlho wa vutomi. Hi nga endla tinoodle ta xihatla eka ketle. Naswona hi swona leswi. Hakunene ndzi tlhanyata. Swa tsakisa. Oh. Yini leswi? tinuro leti a ti nandzihini katsongo oh oh vuxongi byongasi ntsandza wa hlayi wa mina wa noka a hi ri ringeteni wow cancer chef u amukeriwa
languta tisoseji leti to hlea ndza ti rhandza leti Swa nandziha swinene. Uh, naswona leswi swi kahle swinene hi yena muhluri. Ina, ndzi tsakile swinene. Angara.
Tirho wa wena lowuntshwa i milkshake.
Ndzi ta endla hi nkarhi lowutsongo. Ndzi ta ringeta. Uh, ndzi nwa ngulo eka leswi. Xo sungula, hi fanele ku teka ice cream hi yi hlanganisa na masi eka blender. A hi fambeni. Ku pfula masi, ku ma chela endzeni na ku ma hlanganisa. Oh, oh, ndzi khomele kokwana!

Tingari tingani, swi ta nandziha swinene. Nchumu lowu kayivelaka ntsena yi soda. Ntsandza wa hlayi. Ndzi khomele sweswa ku ri mhangu. Sweswi hinkwaswo swi herile. Sese wa mina u ta tsaka swinene. Hmm. Bingo! Uh, kokwana? Uya kwihi? Ndzi lava ku tsema ti-raspberry eka cocktail ya mina. Oh, nun'hwelo lowu. Mihandzu leyi yi lava ku nghena enon'wini wa mina.
Languta, hi mina chef. Bravo, Nicole.
Oh, swa tsakisa kokwana. Siyela n'wana. Ok, sana blender leyi tirha njhani? A ndzi twisisi nchumu. Swo antswa ku tirhisa ndlela ya mina leyi tiyisisiweke. Aha. Naswona a ndzi yi faya. Oh, swo hlamarisa. Sweswi ku chela masi yo tsakisa.

kuhlekisa swinene ndzi khomele ndzi tivisa eka nyingiso wa wena recipe ya cocktail yo hetiseka ice cream masi oreos nakuhlanganisa hinkwaswo ndzi ta yi pamela eka tandza leri ro saseka ra chokolete swinwe na hremu na swiwitsi hi swona leswi nkarhi wa vukhavisi byo karhi vola sweswo i swikulu wow cocktail leyi languteka yi nga tolovelekanga ndzi anakanya ku ri ndzi lava ku kandziya kunwana wow a hi voneni o oh, leswi swi tsakisa swinene hinkwaswo swa wena hwanyana wa saseka hmm. Uh, ndzi yi rhandzi swinene cocktail leyi naswona ku na mint nakambe ugh e-e cancer Khombo ra kona! Wow, wow, wow! Ntsako lowungasi! Leswi swi kahle swinene! Oh, ntshwela vusiwana!
Dyandza leri na rona ri nandziha swinene! Swi tsemiwile! Xefi muhluri!
Oh, ina!
Ha, khensa!